Рентгенческэй баҕарыытын иһинэн аһыллан үлэтин саҕалаабыт биир кылаастаах народнай училищеҕа Нам улууһун нэһилиэктэриттэн Хомустаантан Глиб Чупина, Гурий Бородин, Хамаандаттан Сеня Мальцев, Куһаҕан Ньалтан Ваня Иванов, Бөтүттэн Сеня Сыромятников, Модуттан Петя Дьяконов, Көбүгэртэн Спиридон Герасимов диэн баара-суоҕа тоҕус оҕо талыллан үөрэхтэнэр дьолго тиксибиттэрэ.

Нам ортосуота иккиэн хабаркем иһигэр үгүс уһулуччулаах дьоммутун үүнэр үтүөкөлүнэбитин иитэн үөрдэн таһарбыта сахабыт норуотун туһугар дойдубут ыарахан кэмнэригэр бэйэлэрин төлкөлөрүнэн дохсун олохторунан герой дуу быһыыларынан дойду көмүскэлин иһин дьоллоох олох иһин кырдьык иһин туруһан турбуттара кинилэр ортолоругар бааллара

Илья Винокуров, Илья Егорович Винокуров сархаастыр народнай комиссардарын сэбэтин бэрэссэдээтин солбуйачыта 1904-3 сылтан бэрэссэдээтэрэ аҕа дойду Уһу сирин кэмигэр сахатын народун аччыктаантан быһаарып сахабыт сирин уһулуччура государственнай уонна политическай деятеля Илья Предельщиков, Илья Николаевич Предельщиков, Максим Кирович Аммосов соратнига, саха уобалаһын салайыгар кыттыспыт итонелах Сахаслык киин ситирилээх комитетин президиумун членэ Аммосовы народ уола диэн ааттаабытын иһин репрессияҕа көмөспүтэ.

Николай Семенович Охлопков Саха Республикатын Сэндитигэр үлэлээбит бөдөҥ сэбиэскэй партийнай салайааччы, Саха СССР правительствотын председателин солбуйааччы Захар Винокуров, Захар Порфирьевич Винокуров, Саха сирин бастыҥ композитора, Саха музыкальнай драматическай театрын музыкальнай чааһын сэбиэдиссэйэ Ефим Шапошников, Ефим Михайлович Шапошников Саха графикатын түмүктэнчи биллиилээх кинигэ худуоһунньугар ССНС худуоһуйдарын союһун чилиэнэ Гоша Ларионов, Егор Михайлович Ларионов, Ил Түмэн Государственнай Мунньах палататын председателэ, Российская Федерация Федеральнай Мунньаҕар Саха сириттэн Федерация Сэбэтин чилиэнэ, Саха Республикатын Конституциятын сүрүн законнарын оҥорсубута Виталий Артамонов. Виталий Петрович Артамонов Саха Республикатын тас сибээһин министрэ, тас дойдуларын кытта сибээстэ, Саха Республикатын Бэрэсидьиэнин сүбэһитэ. Туругурдум батталлаах олохтон быыһаммыт саха норуота. Кырдьык баар, толхан экэмнэммэт, кыларыйбат олохпут сүннэ.

Тыһынча тоҕус сүүс сүүрбэ сыллаахха Максим Кириллышев муосат ыйытынан тыа сиригэр улуустарга комсомольскай ячейкалар тэрилтэлэрэ 1971 сыллааҕы муус устан ыйга Нам оскуолатын үөрэнээччилэриттэн улууска бастакы комсомольскай ячейка тэриллибитэ. Эдинни эһэттистир күрээннээх күнүгэр сэлиинэ сэтэрэн уотунан умайан, сиргийэ үрдүнэн силлиэлээх болору, силлээрэн боллоорон ытыллан таҕыста.

бэйэлэринэн тылланан өстөөҕү кытары кырыктах сэриигэ аттаммыттара кинилэр ортолоругар баара учутал Константин Иванович Горохов. Кинилэр ортолоругар баара учутал Константин Иванович Горохов. Көстөкүүн Иванович, биһиги эн биэрбит сурулахтаргын толорукпут, үөрэхпитин этэҥҥэ бүтэриэхпит. Эн бэйэн эрэтэҥҥэр киллэн кэлээр. Үөрэнээччилэрин, уолаттарын, эһэм кытаатын, сырдык кытардарын үөрэхтээх дьон буолун. Биһиги ыксаллар бу сэрииттэн хайаан да эргиллэн кэлэрбит. Бырайдарын,

Нам сэттэ кылаастан оскуолатыгар тэриллибитэ. Уонтан тахса оҕо бастакы пионерскай мектеп тылын этин кыһыл хаартыспаларын саҥа олоҕутутарга бэлэмнэрин эппиттэрэ. Улууска пионерскай хамсаһары төрүттээбит дьоннорунан Нам сэттэ кылаастан трудовой оскуола учууталлара Евдокия Дмитриевна Азарова уонна Петр Григорьевич Дягонов буолбуттара.

Нам оройунун пионерскай дузуларыгар күүдэннэх үлэ күргэмэ, пионерскай сбордар, слеттар, зарубицалар, куталар, пионерскай походтар, строевой көрүүлэр, тимуровскай хамсааннар тиһигин быспакка оҕо саас бастыҥ аргыһа иитии үөрэтии үтүө өйдөбүлэ буолбуттара.

Ити курдук улуус үөрэҕин ситимэ дойду республика сайдыытын кытта ыкса ситимнэһэн сайдан испитэ. Бу кэрдиис кэмнэргэ үөрэхтээһин ис хоһоонугар элбэх уларытыылар киллэриллибиттэрэ. Кабинетная системаҕа көһүү, үөрэтии уонна иитии ньымаларын сыыйа тупсарыы, үлэ сынньалаҥ лааҕырдарын тутуу үлэлэрэ күүскэ ыытыллыбыттара. Оскуолалар уонна үлэ коллективтарын икки ардыларыгар хардарыта чиэптэһии үгэстэрэ олохтоммуттара. Бу сылларга үгүс оскуолалар дьиэлэрэ типовой бырайыактарынан тутуллубуттара. Тоҕуонус сылларга улуус оскуолаларыгар национальнай оскуола концепциятын олоххо киллэриигэ утумнаах үлэлэр ыытыллыбыттара. Саҥа тииптээх оскуолалар, улуустааҕы гимназия, Хамаҕатта саха-французскай оскуола тэриллибиттэрэ. Нам орто оскуолата политехническай үөрэх кыһата буолбута. Омук тылын дириҥэтэн үөрэтиигэ туһуламмыт республиканскай суолталаах Ленгова сайыҥҥы киин базата тутуллан үлэтин саҕалаабыта. 1996 сыллаахха саха-французскай оскуола ЮНЕСКО ассоциированнай оскуолаларын ситимигэр киирбитэ. Икки тыһыынча сылларга Хатан арыы Хамаҕатта саха-французскай лицея иккис хомустаах Үөдэй таастаах Искра Арбын партизан оскуолалара бастакы хомустаахха Мичийээнэ Хатыҥ Арыыга Армашка Модукка Кэнчээри Нам сэлиэнньэтигэр Солнышка Солусчаан оҕо уһуйааннара тутуллан үлэҕэ киирбиттэрэ. Садыылаах сүүрбэ биирис үйэ сыллара улуус үөрэҕин ситимин иннигэр саҥа соруктары туруорбуттара. Нам улуун үөрэҕин сайдыытын саҥа программалара оҥоһуллан олоххо ситиһиилээхтик киирбиттэрэ. Улус үөрэҕин ситимэ элбэх хайысхаҕа республикаҕа инники күөҥҥэ тахсыбыта. Икки тыһыынча уон сыллаахы дойду президенэ Владимир Путин биллэрбит Учуутал сылын ыытыыга Улус үөрэҕин управлениета республикаҕа сыл бастыҥ үөрэҕин управлениета номинация кыайыылааҕа буолбута. Оскуола выпускниктара биир кэлим экзамены сүүс бырыһыаҥҥа туттарыылара ситиһиллибитэ. Улуус үөрэх ситимин информатизациялааһыҥҥа республикаҕа лидердэр ахсааннарыгар киирбитэ. Ити сыл Нам улуустааҕы гимназиятын учуутала Александр Новгородов сыл бастыҥ учуутала республикатааҕы күрэххэ кыайары ситиспитэ. Бүгүнҥү күҥҥэ улууспутугар сүүрбэ алта үөрэх кыһата, отут үс оҕо уһуйааннара, биэс үөрэҕи таһынан иитэр сайыннарар кыһалар ситиһиилээхтик үлэлии олороллор. Үөрэх управлениетын салайааччыта Екатерина Владимировна Ядреева үрдүк таһымнаах ураты көрүүтүнэн үөрэхтээһин систиэмэтэ саҥалыы, аныгылыы тыыннанан, саҥа кэм ирдэбилинэн үлэлии-хамсыы турар. Үөрэх эйгэтин бары хайысхаларыгар цифровой технологиялар күүскэ өтөн киирдилэр. Икки тыһыынча уон тоҕус сылтан «Цифровая экономика» диэн федеральнай программа чэрчитинэн улууспут уон икки оскуолалара Сөкүүндэҕэ биэһэн мегабит түргэннээх интернетинэн хааччылыннылар. Интернет көмөтүнэн үөрэнээччи бэйэтинэн эбии билиини ылар кыаҕа улаатта. Үрэхтээһиҥҥэ современная школа национальный проект чэрчитинэн сайдыы суолун тутуһан цифровой уонна гуманитарнай хайысхалардаах Точка роста үөрэх кииннэрэ улуустааҕы гимназияҕа Хамаҕатта саха французскай лицейигар Хатыҥ Арыы Ведай орто оскуолаларыгар арыллан үлэлии тураллар. Хатырык уонна Нам иккис нүөмэрдээх орто оскуолаларыгар цифровой үөрэх эйгэтэ федеральнай бырайыак чэрчитинэн үөрэх кабинеттара үөрүүлээх быһыыга-майгыга арылыннылар. Оҕолору эргиэҥҥэ эрдэттэн үөрэтэр сыаллаах бастакы хомустаах партизан, хатыҥ арыы, модут, иккис хомустаах салбан, түбэ орто оскуолаларыгар уонна түөлбэ оҕону сайыннарар кииҥҥэ бизнес-инкубатордар тэрилиннилэр. Икки тыһыынча сүүрбэ сылга Саха сиригэр оскуола иннинээҕи үөрэхтээһин тэриллибитэ сүүс сыла буолан ааста. Юбилейдаах сылга «Оберегая хрупкий мир малышей» диэн кинигэ күн сирин көрдө. Кинигэ Нам улууһун десанттарын историятын, ветераннарын уонна педагогическай династияларын сырдатар. Үөрэнээччилэр араас таһымнаах республикатааҕы, бүтүн Россиятааҕы, аан дойдутааҕы көрүүлэргэ, олимпиадаларга, научнай-практическай конференцияларга Нам улууһун аатын үрдүктүк ааттаталлар. Нам улууһун педагогическай үлэ ветераннарын сэбиэтэ тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон сылларга үлэтин саҕалаабыта. Сэбиэт көҕүлээһининэн улууска тыһыынча тоҕус сүүс аҕыс он икки сыллаахха норуот үөрэҕириитин музейа Евдокия Павловна Колесова идеятынан арыллыбыта. Сэбиэтиссэйинэн Шапошникова Валентина Михайловна анаммыта. Икки тыһыынча уон аҕыс сылтан саҥа сэбиэт састааба талыллан председатель Роберт Семенович Охлопков салалтатынан таһаарылаахтык үлэлии сылдьар. Сыллата улуус оскуолаларын выпускниктара биир кэлим экзамены ситиһиилээхтик туттаран олох киэҥ аартыгар үктэнэллэр. Кинилэр олоххо бэлэмнээх, үлэҕэ үөрүйэх буолаллара салгыы бэйэлэрин суолларын сөпкө тобулан дьонноругар-сэргэлэригэр, төрөөбүт улуустарыгар, республикаларыгар туһалаах дьон буолан үүнэн-сайдан тахсаллара барыта биһигиттэн, учууталлартан тутулуктаах. Учуутал буолуу улахан эппиэтинэс уонна чиэс.

Лыҥкынас чуораанын дьугдарда тыаһата, ыраахтан чугастан ыалдьыты көрүстүн. Оскуола, эн үөрүүҥ, барыбыт үөрүүбүт. Үбүлүөй күнүгэр күргүөмнээн түмсүүбүт. Бу эбэт куруутун саныырбыт, ахтарбыт. Бу буолар эйиэхэ үйэлээх махталбыт. Оскуола, оҕо саас күөгэйэр күннэрэ хас биирдии киһиэхэ олус да күндүлэр, учуутал кыһаллан үөрэтэр кэмнэрэ ахтылҕан сарыала буоланнар сырдыыллар. Өйбүттэн сүтүмэ чугдаарар чуораадым, куруутун саныаҕым эн тыскын үөрүүнэн. Эҕэрдэ эйиэхэ тапталлаах оскуолам, өрөгөй үөрүүлээх үбүлүөй күнүнэн!